Dibêjin di dewra padîşahekî de jin û mêrek hebûn zehf feqîr bûn. Zilam serê sibê ji malê derdket heta êvarê dihat bi destê vala nikaribû tiştekî ji xwe re bide hev bînin malê. Feqîr û belengaz bû. Jina wî jê nedigeriya. Her rû digot deka tu jî bişxule, tu jî wekî mêrê xelqê tiştekî bîne malê, wisa destvala tu tê diçî wisa çênabi. Eve tu halê me dibînî, em feqîr in. Di nav xelqê de em nikarin serê xwe bilind bikin ji ber feqîriyê. Li mêrê xelkê dirênî dişxul in, zengîn in, halê wan xweş in. Yê me hema tu dibê sebra Xwedê bikişêne û tiştek tine. Madem tu kê re îşa nayê, ava nêzîkî me qesrek heye, qesra padîşa, tu jî here xwe bavê ber dergahê wî, hîvî û zarî jê bike belkî li te hat rehmê, tiştek mal date. Em karibin qenepê hema pişta xwe rast bikin. Zilam jî zilamkî pir efendî bû, ji şerma nedixwest here devê deriyê kesî. Lewra gotinê pêşiyan in dibê çavê li deriya xwelî ser ya. Xwedê kesî neyni wî halî. Lê ji bêçareyî êdî sek nuhedara wî jî nehat. Tu rê nedît ku bibêje wela ez naçim. Rojekî serê sibe ji xew şiyar dibe, qerar dide, dibe ez ê herim. Ez ê xwe bavêjim wî padîşayî belkî hema tiştek dabe. Lê beriya her diçi bexçeyê xwe, bexçeyê wî hirmiya, dibê ez ê diyarîkî, xelatekî baş ez ê bidim hev û ji padîşah ra bibim. Gava ez wê diyariyê jê ra bibim muheqeq ew jî wê tiştekî bidin min. Diçit bexçeyê xwe de çiwalekî tije dike hirmî û datînin ser pişta xwe. Berê qesrê digre û diçe devê deriyê padîşa gava diçe wê derê lê dinêre wa bi hezara milet hatiye devê derî her yek ji wan dengek jê dertê û di nav hev da qerebalixê dikin û xeber didin. Ev zilam jî meselê nizane rebenê xwedê çiwalê hirmiya ser milê wî ew jî dikevin nav wan. Gava dikevin nav wan dibîne ku hema ji nişka va eskerê padîşa li nav vî miletî dikeve Û bi vî alî û wî alî ve hineka digirin û destên wan girê didin û didin pêşiya xwe, hinek jê direvin û hinek jê li meydanê li wan didin. Û ev zilam jî haya wî ji tiştekî tune, rebenê Xwedê haya wî ji bayê felekê tune. Hema bi destê wî jî digirin tevlî torbeyê hirmiya û yella, berê wî jî didin girtîgehê. Van însana tava digirin gava dixin girtîgehê her yekê ji hev cuda ayrî ayrî dixin tek hicra û wan di wir de dihêlin. Piştî çar pênc sal zeman derbas dibi rojekî padîşah dibê ka ez herim li van mehkûma binêrim yek bi yek ez goyê xwe bidim wan. Ka ji bo çi hatine devê deriyê qesra min protestoyê dikin Û li qarişê min radibin. Ka ez ê herim goyê xwe bidim wan. Padîşa gava tê derê hucreyê vetkê vî zilamê xwe yê torbeyê hirmiya ev ê bi xebera jina xwe kir û çû dewê deriyê padîşa wa evdal û melûl ji xwe re hucra xwe da rûniştiye hema deng jê der tê. Padîşa hat, Go ka tu jî xeber bide derdê te çi bû, xaya te çi bû, meqseda te çi bû tu hatî divê protestoyê dikî. Ka bêje. Te çi zerar ji min dît? Te çi heqaret ji min dît? Guhê min te û de xeber bide. Zilam serê xwe hilda got, Padîşahê min! Padîşahê min got, Ez, tu dewa min bi te re tune. Ez însankî feqîr û jar im û elpê rizqê xwe ez bi şev û roja duşxulî min tiştek bi dest nedixist. Jina min ewqas xwest ku ez bêm xwe bavêjim te û min çiwalek hirmî danî ser milê xwe min ew ji te re anîn, ez hatim devê deriyê te û hema ji nişka van ez girtim we ez anîm xistim vê hucra ha eva bû pênc sal e ez di vê hucreyê de me bê sûc û bê guneh. Padîşah gava guhê xwe da vî însanî dît ku heqîqeten zilamkî xerîban e yanî tu meqseda wî tu gazindê wî ji padîşah tinin. Padîşah got, Bira, bira, got qisûra min nerîne, ez zehf poşman bûm. Piştî ku min goyê xwe da te, min fehm kir ku tu însankî heqîqeten tu feqîr û jar î, tu dew û doza te bi min re tune û tu bi yanlişî hatî girtin, heta vê ga jî tu di vê girtîgeha ha de yî. Tu gerek li qisûra me nerînî, me efû bikî. Lê belê pênc sal e ku me te di vir de girtiye. Em te bê xelat bernadin. Xelatekî baş gerek em bidin te, de vê ca kerem ke. Ti çi dixwazî, bixwaze ez ê bidim te. Zilam jî got xwe pênc sal ez vir de hatime girtin û madem wa wê min ber di, qeyno hema vir ez destvala ji vê derê neçim. Got padîşahê min daxwaziya min ji te ev e, ez sê tişta tenê ji te dixwazim. Padîşah got, Kerem ke, ti çi dixwazî ez ê bidim te. Got, Padîşahê min, daxwaziya min î pêşî gotê sed zêr tê bidî min, sed zêr. Padîşah got, Ser çawa? Got, Daxwaziya min î diduwa tê Quranekî bidî min, kelamê Rebbil Alemîn. Ê padîşa got ez ê Quranê jî bidim te. Got ya siseya padîşayê min got ez dawa bivrekî ji te dikim. Bivir. Padîşa got de baş e bivrekî jî ez ê bidim te. Got ji van zêde tiştekî dixwazî got na padîşayê min daxwaziyê min ev tenê me. Padîşa jî meraq kir got gelo ev zilamî ha wê çi bike ji van sê tiştê ha. Van sê tiştê ji hev dûr. Gotê çi bike ji wî sed zêrî. Go padîşahê min mesela van her sê azêj te ra bibêjim. Go ew sed zêrê ku tu bidî min, ez gava herim malê ezê van sed zêra bidim jina xwe mehrulmisla wê ye, mehrulmueccel e li ba min maye ezê mehra yê bidimê û ezê bi sê telaqa wê jinê berdim. Ew jin jê êdî ji min ra nabe. Lewra min bi xebera wê kir ez hatim a serê min ket vê belaha. Ezê sed zêra bidimê berê bidim mala babê wê. Ew çû. Ya dido ku ez ê wê Quranê jî ez ê bibim destê xwe deym ser Quranê ez ê sond bixwim heta ku ez sax bim êdî gerek ez bi xeberê jina nekim û ew bivrê ku tu bidî min jî ez ê bi wî bivrî herim bexçeyê xwe ez ê wan darê hirmiya tevê ji qurmê binî ve hilkim. Got lewra pêşiyê me digotin qincî kurê kerê ye min bawer nedikir. Hego mesela wan hebe. Gelî birana mirov gaval pey eqlê jina here carna serê mirov dikeve belayê wisa mirov bi sala di hepsa da digirtîgeha da dimîne dibê eqlê heft jina di serê mirîşkê da ye mirîşk jî nikila xwe li nav pîsiyê dide û gotina min jî ne ji temamê jina re ye hinek jê wisanin bi xebera wan nekin Hûn eger zilam in, hûn biaql in, li gorî eqlê xwe hereket bikin, ne li gorî eqlê keskî din. Eger eqlê mirov ji kîsî xelqê bi, serê mirov tucar ji belayê dernayê û bi benê xelqê tucar xwe bernedin bîrê. Hûn ê tê de bimînin, yan bixeniqin, yan bifetisin, lê xilasiya we zehf zor e. Te bimînin xweşiyê de.